ma wabedo wan adek-ki weng wa o kun nongo taki cibowa piny ki i mutoka gin weng olokke wa pe te cal pa dano gulokke gudoko gin ango? acel odoko twol acel wiye tye dano ento pyere tye rec ci ada
Pol kare in ineno iye jami ango ma weko tic ma mego bedo yot tutwal ka wun wutye i distriet?
Distriet wek in inong ni tic ma gin ma in icito iye ni inong cente myero ia ocon ki gang, ibino ocon around caa aryo gini ine itye.
Caa aryo me otyeno. Me otyeno nongo dong itye con. Okee
okee aah co jami mogo calo kot kot gi ka tye kong. Okee kot bene ka tye balo ticwa ni pien caa mukene nongo myero iwot awota ka kot tye icwer iromo cungo kaka mo nongo itye igwoko weko pe inongo cen.
Angeyo ni jo ma ca mukene gibino botwu i kit me wel, ca mukene gwok bene gibin, pe gitito nyinggi gin gibedo anga, nyo pe gitito ka ma gin gwok gia iye. Ca okene bene wun wua mere ci dong wucito ka moni. I kit byek ma migi, ineno calo kit kwayi dano ango ma dong pol kare gimaro bino? i kit me wil i distrikt tutwal.
I ada i distrikt bedo kit dane bedo papat mukene i neno nongo obino nongo ki cwiny nongo neno bene mukene i bino ma nongo bino late nongo pe ki cwiny ento mito me Nywar anywar me tuko ki wil bene tye. Pe oromo biko gwok ni man eni gwok obedo security guard eni gwok obedo boda boda gwok eni obedo biko ne tek
ento ka dong wil owille nyo biacara dong ki loko ma kiyeyo ikine kenyo gwok onyo oboko lok mo kit manok.
mukene gin romo boko lok kwede romo bene penyi ka inongo ma kite ber romo penyi ni ngo ma weko in itimo gin ma kiti ci ka i explaining bene bote ci dong lagam mo ma en gami madi pe a dong cito. Ok
wabikwanyo ywe manok ka wabidwogo kunnu pe a icit ka mo. Man Lakwed TV, timbe i subscribing ka pud peya i subscribing i channel ma megwa. Pwoyo matek. Ber tutwal, pud itye ka neno Lakwed TV, man kono yub ma kilwongo ni Kikweda. Pud watye ka medde anyim kun watye ka lok man kede lamera acel ma tye ka kany kun nongo watye ka nywako lok madwong, man lok ma nongo rwatte ki kwo ma nongo lutino ma megwa nyo lumegiwa gitye kede i distrit nyo gwok i leb ma nongo aromo lwongo ni. catte. Dong nino matinni waloko lok madwong i dul nyutwa me acel. Ka dong an ajolowu i dul nyutwa me aryo, wan wabiloko lok mukene ma nongo tye botwa ma lukke ki kwedwa i nino matinni. Dong waneno. Jami ma nongo tyen lok ango mumiyo lamera in oa ocito i dictrik ka timo tim ma kaman? I yo nge kenyo bene, pi tyen lok ango jamine dong onongo ngo ngo gi waneno bene lwogi lok madwong kakany? Dong bene wamito donyo atir kun nongo wamito bene waniang? An amiti apeny in. Angeyo ni bedo i district-ti eni-ni cawa mukene tye jami mukene ma in ikato iye ma nongo tek tutwal, ma nongo jami malit tutwal. I kine gwok in itye ki mo ma in ineno calo iwacci nongo timme marac adada ma in ibedo iye. ma gwoko nyo mitte tic acoli onyo gwok mitte lulega ma in iwok ki iye mo tye? Tye. Gwoko nyo itye ki cwiny ma iromo nywakone kedwa ma bene ka pe larre ci bene in iromo weko ne bene bedo pe
district ma wan wawoto iye ni can madwong ma waneno bene tye iye lek macalo an ma aneno ne obedo mino mo ki bi tingo wa wan anyira adek cwalo wa i we nge kato makuya soma wa o kuno joni gi weng olokke o pe te cal pa dano ma wa bedo wan adek gi weng wa o kuno tek i ciwu wa ping ki i mutaka gi weng olokke o pe te cal pa dano Gulokke gudoko gin ango? Acel odoko twol acel wiye tye dano ento pyere tye rec ci ada. an aye aero waco luramana ni awaco ni myero walego ka pe lega wan pe wadok en ca enoni joni dok gilokke gi weng dong orwenyo giweko wa kunu waero wot ki tyenwa me dul ka lakica mo aye onongo wa iyo ka otingo wa ki mutoka oo wa gang donyo i ot en aye wan weng wabange kitingo wa kitero wa i ot yat two mo ma kipimo kinongo pe. gin ma aneno mene i district. Ci yo nge gwoko nyo ci wutemo neno kit yo mo me cito i ot lega gwoko nyo cito? Yo nge ma abedo ne ni one week pien abedo inget cac bene. Ci tek inen dano giyero lega i nget cajwa enoni, anongo wa i koyo neka matek ki dong abange keken gin ngat mo keken penya pe aromo gamo gin mo keken myero ci a decide pira kena me cito i lega ci wa i can ati mede ki lega oo i kara enoni ma dong nongo pud peya ayero lega ni aleko ni twol mogo ti lolla Mogo acoo ki i wang lek anongo atye ka ngwec i dye ot ata ci i kare ma adonyo i lega anongo gimyero gilubbe.
Jo adek-ki eno ma guwoto kedwu-ni gin weng gucito gulakke i te cal jami mapatpat. Acel aye obedo twol. Acel obedo rec. Acel bedo wai gin mo ma obedo abeda madit ma. bedo wa wumiyo madit ci wubedo niking i kom mo ma bene nongo gin pe ka lok.
Gutingowu ki mutoka? Gitingowa ki mutoka. Mutokagi eni kong odong kwene? Mutokagi enoni gicibo gicibogi wa ni wan dong wabigik o kany wakato woko gicibowa i nget yo kiti ma dong nongo wacoko lwero. Gicibowa i nget yo ci dong cung i nget yo kite dok gicung giweng ocako lokke onongo ma wan weng waneno ca eno
ci luwedo mo mukene ni kogi tye nino luwedo mo mukene acel tye watin wiye pe maber pien ngat mo mumino tam wek ocit i lega obedo pera acel tye wiye pe maber watin acel tye pe loko kom lok ma atir-ni pe loko myero ni ilok ki cain ya oloko maber
ento dano man onongo loko maber i cingi dano man onongo loko maber pe yot tutwal.

calo wan anyira ni mukene gin pang orum gibedo abeda iye ma nongo gibedo i loc mukene gingo gicalo like wot awota ni eh, ci gire mukene wa wangene i kinwa Lok Yan bene warwar.
owinye Lok bene owinye i kare mukato angec ni tye dul mukene ma bene coyo ah, dano macalo wonni me bedo i yub me catte. En-ni gwoko nyo iwinyo pire bene?
Pe awinyo ba.
Onyo gwok i dye taun eni kit ma nongo tye jo okene pien waneno i lobo mukene tye ma nongo inongo tye ngat moni tye ki dano ma mege ma en ngeyo ni eni ka ocito ocate cene eni nongo cene ma mega in ibino itingo imiyo pacen ma mege gin eni gwoko bene onongo dong botwa kany tye.
Bot wa kany pud pe aneno.
Ok. Uh, ngat ma dong in gwoko nyo ineno calo mwakane titidi loyo i ka ma in ibedo ka wot iye, mwakane romo adi? Ngat ma dong aneno ma mwakane tidi loyo ki Street, en aye obedo latin nyako mo acel ma mwakane wapanye bene pien wan piwa keken wabedo ica mukene kong wanywako tam i kinwa ci nino apanye an pire kena wai in anene wai itidi i ngo marac ci owacca ni an atidi i condition ni wek atye kiti ci apenya wai iwaca ni pud itye mwaka apar aryo. keken ma nen anena bene ni tidi tidi
okay alright um gwoko nyo kicel mo tami mo gwoko yoti bene ni gwok olo kit ma dano cito bene i lacan aryek in bene olo to pi tyen lok mo ma olo ia icit bene iye man na atye ka waco ajwaka. Okay ada gire Catte wa obedo wa i business ento an ma adonyo i catte ma gicano bidonyo i kwona pe acito i ot jok agungu piny alego alega alego bot Lubanga pien ni Lubanga bene ngeyo ni gin ma atimo ni atimo i condition. Cat dok Kacere Alegalega.
Okay. Uh, gwoko nyo i kani abika abika um, i kit ma mege um, amyero anong yo maber ma myero aked kede ki lapeny ma mega. In macalo nongo in itye Majistrec gwoko nyo in kekeni bene ineno ni gin ma in itye ka timoni gin mo ma pe ber kulu kulu?
Ca mukene i wi can ma iwok ki iye i distric ca mukene cwinyi waco ni anongo catte eni ma atye ka cateni atye ka nongo arem malit iye wek ki kondicon me kare. atye ka wot awota calo ni pe me mako boda pien lutino awobe agunu bene bino nongo i yo goi kiromo wa maki bene i rek ye ca mukene gire ada tammi bino ento kadi tam meno pe obino nongo gin mo ma myero ngo ocuk cwiny ni aa gin nene dong tye abiromo konye kede pi kare ma man-ni nongo pe weko pud kadi nongo alac ma romo mene pud ctil idok pien nongo lutino bene tye gine lutino camo pe icang giri an ka remmi ni ma nongo itye kede ni ci idok doki iye pien pe tye yo mo keken. Mm. Iwaco ni cagwok cao keken be kiromo goni i district. Mm. Wat ma megu kono ki lutino ma megwa ma kilwongogi ni agur ma gitye i district-ti, watwu kono tye nini? Ah, agur megwa me district-ti wat mo keken ma gimako kwede pe. Pien ka gineni dong ni imako cim i cingi nyuto anyuta ni itye ki cente. oluto wek gikwan cim meno ni ki cene me ikomi inongo kong ki mii rab mo ka dong gi kwanyo ga eno
ok gwoke ka ngato mo omiyo pyere kene ni mako cito kede
ci pe gi goyi ci pe goyi ok an amito niang gin ango ma in ineno ma mege itamo ni kiromo timone wek tim man en me cito i dye cuk ka dong ka dong peko tye ineno ni litino anyira dong ka gunongo peko ni tab dong wot idye cuk wot idye cuk in ineno calo gin ango ma kiromo timone wek ogik lakodi neno li eno ni calo cuk dong en aye yo acel ma nongo romo konyo nongo cen oyot yot.
Yo ma an aneno iye ni kacalo lek lutino ma nongo lunyodo guto con ka larre lutela ma tye i te dero kunu myero gin kunengi kunen ka gineno ka nongo ginongo ni ngat mo ma dong romo cung i kom latin eno ni pe gicak mine kony me culo kwanne wek olo oto ka okwano o ka moni ka dong kinongo ni culone tek kiromo tero kwede itic cing mo romo timone wek diko mere ka odongo i anyim, pe dok onen can twatwal ma nongo cene nongo pe me wilo gin mo keken kwone wek pe okwany cwinye me ngo me cito i dictwit.
Ok mano ber twatwal dong ka wacito yung yung i agikkine i kit me gwokke pien kombeddi dano pe gwokke ki lok me two jonyo gwok keken.

Akwongo wacce namba acel ni warwatte ki CD i kinwa mo kit ma a gwokke kwede.
Ka ngat ma gwoko nyo obino ma do dong owacci ni en mito labongo kondom mo dong kite weng eno. Ngat mubino ni en dong imito labongo kondom nongo in dong pyeri kene bene iniang anianga ni ngati ngo olu nongo to tye mito keli peko moni iromo weko gire. weko cito.
Ok so i kare mukato angec gwok giwok ki te peko me mogo calo me two en ma nongo mukene mapat ma nongo bino ma lukke ki yo me buto ni olo olo peko ma ka ma eni in iwot itere?
Ok awok ki iye kare mo ma oo i kare mo ma abedo ka cate o i kare mo ma piny yeya bino tudde ci abedo iye dok i ot yat kilwoko iya.
Ci kombeddi in kong dong iwinyo nining? Awinyo anongo atye maber. Ber.
Opwoyo tutwal. Man kono dong kelowa i agikki me lapeny ma megwa kun nongo wabimedde doki i nino ma lajeng. Pwoyo matek.